Begulai baru kita enggau aku nya Bujang Pegari tauka Tan Sri Tuan Raja Panggau Libau ti biseluran merindang ati kita ninting ari nombor satu ba Sarawak. Kitai bisi jerita pandak au aaa dikirumka madi kitai tu ngai ditemu nama ke tu tadi baka nya kita kata neh aaa iya mina bekunsika jerita kala nyadi ba rumah panjai sida iya suba ku aku tu au. Kira ke beberapa taun ti udah ba siti menua iya ngagai sebut nama menua ne tadi nyadi ba siku lelaki ba rumah panjai sida iya nya tegap tubuh lelaki nya ku iya tadi uhh munyi ku sida apai madah ke deh penegap tubuh unggal nya deh nyau enda alih empa baya selubok sema ku jaku. Nyadi lelaki nya tadi ke benema Unching, nyadi Unching tu diau ba siti rumah panjai begulai enggau sida ai teh, begulai enggau indai iya, enggau bala madik ke bukai nya tadi au. Nyadi aaa bala madik ke bukai udah nurun bekuli ngidup kediri ba negeri magang, tang semaya nya mina Unching, indai enggau apai aja ti tinggal ba diau eh ba rumah tadi. Aaa Unching tu jarang begulai enggau bala bujang-bujang ke bukai dia. Laban nama kebuah ti laban ditu tadi bisi pengurang mimit ba tubuh iya tadi laban nama laban suba iya kala bekuling agi menua orang bukai suba tang meh kena diutai ku orang diadu ku orang tadi baka nya nya tadi au lebuh maya malam hari uncheng tu mega selalu duduk kediri ba kaki lima wai enda semaya pulai ke duduk tadi wai ni penembu mata ka tinduk menya tadi kenya belama lama ninting malam te laban. Nembiak kemaya hari tu deh upuh endar ga lipak sebelah kaki lima begiga ke layan telefon au meda whatsapp meda tiktok tadi meda youtube meda whatsapp nya tadi au meda tiktok mejam pegari nya tadi meda meda youtube channel panggau libau tv nya tadi au meda ig meda page facebook batu ilau panggau libau nya tadi au. Aaa nyadi bala nembiak tu tadi aaa bala bujang-bujang dara tu ke sama Sarebak tadi wai bisi ke benama Idin, nya Umang, nya Ida enggau siku agi Tian tau sida empat tadi. Sida empat tu bebakih udu wai tama udah makai maya malam deh sida empat tu kangau-kangau nya bai lipak ba kati menya kaki lima tadi. Amm nyadi Ida, Idin enggau Tian tu tadi malam nya wai sigi mai Umang. Malam nya umang tu lain asai enggai enggau lipak sependar umang nya wai laban ke takut meh umang tu takut ke sida iya ke tiga ne tadi tu wai nyu mun mbuan tu tadi nama ti penakut ke diri umang pia ku ida ukai nya bisi orang nya dei nya bisi uchin nya silalu laun pulai baka kaki lima nya dia legi nama ti ke nangi kedi. Aram ngulu kami. Pia ko ida nya mangangau ke umang tadi ri laban nya tadi ri senurut aja meh umang nya tadi enggau sida lipat kaki lima dia. Pemuan sekelipat nya tadi laban ke enda jauh ari rumah sida nya dewai ba pependai de. Bisi siti langkau getah, langkau endur pemirit pemirit getah nya wai selalu endur orang nginjing getah suba de. Nadai kena agi diatu nyu kati ibu nya nyu kusung ba ke nya aja. Ba belakang langkau nya tadi, umbas dep nyau orang rumah seraya la bependai din. Tang ulih dep peda baka nya. Ba belakang langkau nya tadi selalu endur manang tu muai kain ko ne bechurak mirah mansau ti ditanchang kitai ba jari kitai lebuh maya kitai ngulit. Nyau dia ai moeh kain nya tadi. Pia mega selalu mega manang tadi moeh asi ti lebuh maya udah ba kertas kulit dah. Uhh benung sida ke rindang duduk ba kaki lima malam nyawai enda berasai sida ke betundi-betundi becherita-becherita uching din meh uching tadi duduk ba kaki lima din tadi wai ngayam telefon mega ari ibuh ke orang. Sekali tenda mukai-mukai. Sida iya tiga, sida iya empat ari tetap kenyit ah. Ninga munyi utai bedarup labuh ninggang atap langkau getah nya tadi. Udah nya tadi Umang tu laban sikit tebuyan lalu berumban iya nanya tadi nanya sida tiga nama utai munyi nya ku iya majak aram kitai pulai ku iya tadi tu ai. Dia meh tiyan nya tadi lalu nyaut umang nya. Eh. Nama teh kena kut ke di nya jelu ulih apai ku nimbak tadi kelabuh ninggang atap nya tadi. Pia ko Tian wai. Kena ngi nyamai ka ati umang nya deh nama deh tat ka ja menyediak tadi tang laban sida iya sama sama nemu. Taja pen sida iya nemu Tian nya bula tadi tang sida iya ngai meh jaku ai. Umang baka nya mega ngai nanya agi. Pemuas nya tadi sida iya parlu bebai pulai laban ati nya nyamai deh. Pemulai sida entadi wai bisi tudah mansa tudah uching entadi duduk kaki lima dia bedau pulai agi main telipon nya dia emm uching nai bedau pulai di aya uching pia ku tian wai nanya uching laban uching tuai ri seraya deh. Kuching lalu nyaut empu bedau. Agi angat Kuching legi ti mata deka tinduk legi baru mulai kediri. Pia Kuching tadi wai nama deh kediri Kuching tadi baka ke lima dia semalam malam-malam nya nginsap apa nama semua ngirup kopi nyata diau main uhh main telefon lalu sempat Kuching nya tadi masang muka YouTube lalu ngiga channel panggau Libau TV deh masang cherita tadi bisi siti cherita ke dinga manah bendar. Eka berekat enggau entu gerasi nya. Nya ke dinga Ucheng malam nya. Rindang ngi ninga nya wai. Nama ne sambil nyirup kinsap sambil ninga tadi deh. Ni nah mata nya enggai ti tinduk pan ninga sera nya deh wai. Em Malam nya api ruai sida Ucheng aja ka gi idup ba ruai nya. Ngurang bukai deh debai ra magang magang. Udah padam ke ra magang magang lampu ruai de. Kira ke sekenyap meh bulu mata ne tadi wai sida nya tinduk pan nama semua. Kira kumbas iya pengelama pengelala kira nyu dini hari kira ke maya nya nyu dini hari pagi dalam maya nya wai kira ke pukul tiga setengah pagi dinga tu kenu dani tudah umang tu tadi wai ngenyit umang tu dani tadi laban iya bisi ninga munyi orang begau ba ruai din. Ooh sapa ga orang ke begau ba ruai nyi tengah malam buta tu bah. Pia ko Umang, iya telalu berumban iya ngerak indai iya tadi ngusak-ngusak indai ngecha ke indai iya telalu dani ida. Dia pindah lalu dani indai-indai ku iya beji dinga ri rejat kaki iya rebak ruai dia mayuh amai nya bejalai din nama pengawa rak tengah malam buta tu bah. Pia ko Umang wei nelai indai dalam kibung tadi indai palu angkat. Ukai indai ati enggau duai umang nya ape tadi duai peluang kad begadai-gadai ngagi pelu besai kia lalu nyilek ke ti nanya ti nama nya nyilek ke lazir bilik besai nya. Ari cheremin nya deh nilik wai nilik nama pengawa rak ba bilik eh ba ruai nya tadi. Rejat kaki nya tadi mayuh amai meh ke setap ja ba ruai nyadin ke duai mesti kena beganyang ja rumah nyendu orang ke bejalai ba ruai din. Dia deh seduai iya sama tepeda ke orang nya wai. Amai mayuh orang tenda deka lala laban kemaya malam deh nadai deh peda deh mina ayas-ayas pancar tenggau bulan aja tu wai bisi ninga deh bisi meda romansa-romansa aja deh. Orang nya bejalai tunga nuju kili kin peda seduai ita ti. Ai anang tua ibuh ke nya aram tinduk tua. Pia ku indai umang nya tadi wai dia maya lalu narit ari umang nya nyau medoi pulai tinduk baru. Umang tari sigi ngagai ti tinduk mata laban takut. Enda nemu nama utai nya. Muas kasak ke ba kasak kanan ti dua ga umang nya tadi wai. Enda berasai hari penyudah pagi pukul enam lemai. Eh pukul pukul enam pagi. Ai indai penalu dani umang perlu dani benung seduai dani tu wai dia seduai tak bisi ninga nyawa orang nyabak ah. Ninga nyawa orang begau puting setak din. Dia meh seduai lu berumur mandoi pansut tadi nyadi apai umang tadi udah lama pansut tadi nadai ngerak seduai iya deh um datai meh duai bekeruai ke tadi enggau orang begelumu ruai din sekali ba kaki lima dia duai meda orang begau dia deh umang enggau indai tadi duai ta meda indai uching tu tadi wai nyo rauh rauh. Nya bak ngangau kapai ngangau ke indai apa nama semua tadi tu wai. Pia meh umang tadi lalu ninga nya wai indai Kuching nyabak rau rauh ngangau Kuching tadi neh. Nyadi enda lama udah nya bansa siko netuai indai nanta tadi pansut ari orang Begelumbuk nyekap masuk ke bilik kin. Masuk ke bilik sida empu kin. Dia meh umang lalu nekat iya dua indai lalu nanya iya tadi nama ti kebegau ku nya wai. Ko duai iya leban duai enda ulih meda laban tanya benung mah nyuah nya dia deh. Dia mih nanta nya madah. Madah ke begau, begau ke uting tadi udah mati telentang ba kaki lima dia labuh ari bangku nya. Em nadai nemu utai agi uting udah mati. Semadi indai iya angkat pagi tadi meda unchin nadai gali ba tinduk ba bilik besai lalu meda api ruai enda ga padam tadi nya meh indai unchin nya ngabas kaki lima kia dia meh udah meda unchin nya nyii sigi udah telentang mati enda nemu utai agi. Tubuh Kuching mega chelu. Iya mega mayuh nya bisi bedarak ai. Iya mega masa nya sebedau iya mati ku sida iya bisi meda bakau mutah. Bisi mutah dulu Kuching nya tadi neh. Ninga munyi utai kinih nanda nya tadi. Umang nemu Ketawai chelap tapak kaki Umang sepi maya nya. Bulu pegu iya mega nyenyeregung. Peda enda lama da nya datai bakih iya. uhh Idin Ida enggau Tian tadi wai sama bala enggau nilik bangkai Kuching ke bedau dambi sida serumah agi garing-garing kaki lima tadi baru temu orang nya deh. uhh dia meh sida ke ke empat tadi wai bela bengap bengap au bela melut leka mata sida iya. Laban sida iya ke last laban si laban sida iya empat ke penudi sekali ke be betemu sereta mansa sereta berandau enggau Uching nyapa Uching nya malam tadi. Ni enda sida wai nyebela melut leka mata bela takut deh. A nama deh debai orang pulai ke bilik metanggung sida ke laki laki tadi Uching nya ke bilik ti lalu meri mandi ngari penama sudah tudah tuai nya wai. A tembu meh tiga malam udah ngintu tadi iya ba alu danjung orang. Malam ke empat entadi, dia deh bisi siku ini tuai tu ke benama ini Litap ke enggau ke orang bemimpi meda orang mayuh amai ba langkau getah ke alai utai memunyi ke dinga sida Umang Lipat malam nya wai. Dia deh siku lelaki lalu madah ngagi ini Litap, Ngadang kita dia, ku iya, kami tu deka datai ngambi orang nyun. Tunjuk ke iya ga orang ke duduk ba kaki lima entadi. Mansa meh tadi nama ini litap dalam mimpi ne tadi benung ka nurun ke pendai kin ka mandi ke pendai lalu ngetu lalu ngetu tisi jalai orang leba orang mansa mayuh deh. Pemuas ne tadi orang ke ditunjuk ke laki ke bejaku ne tadi iya nya dipeda ini litap ta uting ke benung dugau-dugau main telefon ba kaki lima nya tadi nya. Jadi dalam mimpi nya ini lutap ne tadi beli amat ke nadai nemu ngaga utai apa nama semua nya deh wai. Kita meda aja enggau meh Uching ti tangkap orang Muching tadi bai orang pulai Muching tadi sida iya niki ari tangga ulu nyin lalu nurun nengah tangga ili nyin sambil mai Uching nya tadi neh mansa baru ga sida tadi mansa ini litap ke degi degi pejalai pendai tadi deh sida lalu ngelawa keti deh rumah getah tadi langkau getah mit tadi. Oh nama deh gaga meh bunyi jaku sida tadi wai ketawa leki-leki madah kediri udah bulih bedengah babi lalu udah mega bulih nangkap babi siku deh bai sida iya pulai pia ka bunyi jaku sida nya tadi di dinga ini litap diri wai pagi nya ini litap aluh dani iya parlu nyerita ka mimpi tadi ngagai tuai rumah sida iya wai. Tang, mimpi indi litap tu suba enda dikemegau ku orang sengaja dilalai ke sida iya ngaika sida indai Uching sebilik enggau sida ke menyadi ke bukai balat agi tusah ati pengudah ke lenyau Uching nya deh. So, sida iya aja menemu nya tadi enggau sida indai indai umang nya nemu nya tadi duai laban ke baka bakih udu enggau ini Uching nya deh. Laban ke bebakih udu enggau bini tu rumah tadi begosip-begosip tadi meh pansut cherita nya. Nya ke nya nya tadi au. Nyadi utai ke didinga sida iya empat ke lipat malam nya bekaki lima tadi. Reti enta di antu nya datai ngambi uching nya pulai. Aaa pengudah ke jerita enta di tu ai pengudah ke bekau enta di bisi ayah-ayah dinga bisi mansa-mansa pending dinga orang tu ai aaa orang antu enta di ngambi uching baka ke lima nya. Nyentuk ari sehari nya bala nembi nembiak bujang nembiak dara nadai agi berani lipak ba kaki lima lebuh maya malam hari au nadai agi deka diting diting lebuh maya malam hari nadai udah takut magang magang tang keru semengat taja pen pemati uching nya tadi baka nya tu ai rumah panjai seraya nadai dikachau direga utai au manah chelap lindap magang magang nya tadi au. Nyadi, wai peninga, nya sigi baka aja ita pandak kitai. Naka nya ita di au, abih naka nya ita pandak kitai. Em, lenggak aku naka tu dulu kenang kitai ke sekali tu, em, ila aku datai baru enggau jerita ti baru. Kitai bisi jerita pandai, kitai bisi jerita pandai au. Nyadi, lenggak aku naka tu dulu ngajar ari aku nya Bujang Ari Pangu Libau nya bejam pagar ita ukai ta. Sri Tuan Belajar Anang ninga semua ke besaput di Sienna Bye bye Sigat semat selalu Thank you.